ndichiti iye zvino youtube haichanyanyotarisa kuti une masubscriber mangani unogona kuona kuti une kana one subscriber but unotoona munhu ane kana 20000 na 10000 views pachi pavhidhiyo yake kureva kuti pane vanhu vatoona content rako rawaisa even though une 1000 une 500 subscribers or less than number dzevanhu so hazvichidetermine kuti une masubscriber 100 saka uchaonekwa navanhu 100 no so pavanhu hobho vava vachaona vhidhiyo rako even une masubscriber mashoma you be surprised kuti ka unogona kutowanawo vanhu vatori willing kungouya kungokusimbisa kuti hashamwari tatoona vhidhiyo rako rawataura ende wati unoita zvakati nezvakati saka hatoda kutouya kuzokusimbisa zviri sei guys uh, you know nhasi ndakuya panapa hangu kuti ndingoti ha ah, guys ka handisi kufara ndakakanda zivhidhiyo roza rakareba reabout an hour ndikati mafesi aoma wangu ka chimbondisimbisayo but uh, you guys hamsi kundisimbisa musadaro no

everything that you actually do wherever you are so you know i bought this small van kudhara sometime and you know pandakaitenga kavhani ka kakaka vana itoti kwe watengere vhani watengere vhani but chivhani ichi kaichi ndangokutipirawo chine, chine masitsi kumaswiro and masitsi aya kana ndakatakura mhuri yangu ka ndinongotakura mhuri yangu yotongogara pamasitsi waya but ukapinda ukaona maswiro ungoti hapana hapo light saka unogona kusaona but ukatarisa masure kune kune chisimbi chinofamba masita anorara ndorarisa masita saka obva aita kudai soka then chisimbi chobva chauya yobva yaita chivhani kumasure uku saka anenge atova like kafuu vhani kanenge aripo kakadaro so ini ndichitodriver mukati ume nditoita sekaprivate car kana uchiona haungambotofungi kuti chi ivhani but why ndiri kukutaura izvi like pandai kudza kutika payoutube Monetization haisi nyaya yekuti aiwa ndine mafollowers akati akati saka ndo ari kuita kuti ndiwane chi monetization no you can actually monetize even une mafollowers mashoma shoma unogona kutomonetiza because chinoitika ndechekuti izvezvi apa ka kwandiri kutoenda uku ndikuenda kunotakura zvinhu zveumwe munhu zvemumba make zvaasisachadi so zvinhu izvozvo asisachadi zvinoda kuti zvitakurwe nekavhani saka inini munhu akatongoziva kuti ndine kavhani and akatoonawo social media yangu kwakutondisendera mese sha uya unditakurirawo chi ah, zvinhu zvangu unondiisirawo kumarara bos kunoku ah, kana zvinhu zvacho zvisiri zvisiri singakwana mubhini unofanira kutongoona wega yekutamba kuti wozviita sei zvinhu izvo zvekuti chi uzvirasi bos kana zvisingakwani mubhini rako like semabhini akaita seaya kana zvinhu izvozvo zvisingakwani mabhini ayo unotofanira kutofiga out kuti either wavabhadhira vekanzuru ivavo vouya wozvitora kana kuti wotoona kuti woenda wonozvirasa sei wega uri iwe wemene so inini uyu munhu atoona kuti paka something izvezvi nditono paoff zvangu ndakatochila ndakatokuladawa ndakutoenda ende ndokumanetizer kwaunobva unoita chi social media page rako unotoita vamwe vanhu anongokucontacta vachingoziva kuti aiwa no kune face akati akati anogona kundiitira zvakati zvakati kana kuti anogadzira macv kana kuti anogadzira chii chakati chakati then wotomanetizer even une 100 followers une 20 followers une 10 followers une 5 subscribers 100 subscribers masubscriber mashoma yawayo because remember ndakutaurira last last video yangu ndichiti Iye zvino YouTube haichachanyotarisa kuti une masubscriber mangani. Unogona kuona kuti une kana one subscriber but utoona munhu ane kana 20000 na 10000 views pachi pa pa pa pa pa video yake kureva kuti pane vanhu vatoona content rako rawaisa even though une 1000 une 500 subscribers or less than number dzevanhu so hazvichidetermine kuti une masubscriber 100 saka uchaonekwa navanhu 100 no so pavanhu hobho vava vachaona video rako even une masubscriber mashoma you'll be surprised kuti ka unogona kutowanawo vanhu vatori willing kungouya kungokusimbisa kuti hashamwari tatoona vhidhiyo rako rawataura ende wati unoita zvakati nezvakati saka hatoda kutouya kuzokusimbisa so guys ngatisimbisanei even ipapa want to monetize youtube even outside of youtube uripo payoutube ipapo but usina uh, masubscribe akawanda usina mafollowers akawanda twakungoita mari still zvakadaro ende kuita mari kwacho ka is just about networking kungoonesana kuti uyu ari uku ari kuona kwakati anoita zvakati aizi ari kwakati uyu kana uchida kuona kuti chichi chii anoita zvakati uku kana uchida kuti auya kutore podcast une podcast une njere dzako dzepodcast dzaunadzo unondifonera ungoti izi shamwari uya kunoku ndiri kuuk zvino ungoti uya kwakati kwakati ndine chirori ichi ndotokanda makamera mukati umu takatonanga chi kunoshuta podcast kwauri ikoko then tatoita mari tatoshinga tatoita something ah, maybe unongoti ah, ndaita customer yangu ine muchato unondifonera shamwari ah, ndakuona wakabata kamera musi wawe uya kuno ndotomanya tatoita chii tatoita dhiri tatosocialize tatodii asi atitanga namafollowers akawanda but yes mafollowers takati anodiwa with time also because the more followers the more influence and everything the more even mamwe mawo bigger brands anogona kuzokusimbisa kuti aiwa ah, uri munhu akadi anogona kutibatsira so guys ndichakuratidza yesvo ndoda kuenda kunonunga zvinhu ndichakuratidza ndazvitakura ndozokuratidza kwa ndichaenda kunozvirasa so just stay tuned guys i told you kuti Mota inoshanduka yatoshanduka izvo zvandiona kumaswiro ndatotaura kwakatozara andoona chikeji chee chindiprotecta kuti chi ndisakuvadzwa nezvinhu zvenge zvekumaswiro saka izvozvi kwatozara kumaswiro eh, zvinhu zvanda kutoenda nazvo kunorasa marara so ndichakuudzai kana ndasvika kumarara ndokuratidzai hope anondibvumira kutora vhidhiyo yacho ndichikuratidzai kuti zvizvi kutora nzvimbo but ah, ndogemra achitoita sei Ngozama zama zvese one day today. so ndotozadza zviri masuro zviri masuro saka inotambika inotambika toita sei hatina yatingatamba thank you guys

guys how are you ndasvika paden manje ndatodzoka kuya kwandanga ndichimborovesa marounds ah, tatichigadzira nyika kuti ichi world ive world yakanaka eh, tichirecycla tichitorawo zvinhu zvakaita inoisa pamwe ka kuti nyika yedu ka tisaramba tichingozadza marara pese pese but ndiri ikoko ka pane zvinhu zvandanotisa kune zvinhu zvimwe zvaa zvichiraswa ikoko zvakanaka zvisingatomboiti zvekuti uchitoona chunhu utoona chunhu chakanaka ichi so manje hameno kana pari pavana vanoziva kuti aumanaka zvinhu zvinoita sei kuti uzviunganidze wozvitumira wozviitisa kana kuzimbabwe kana kune imwe nyika nigeria whatever paunogona kuzviendesa kuti unotengesa ungondiudzawo guys kuti vari kuzviita vari kuzviita sei ndatoona ndiri kokoka inini mudzimai wangu akatonditi manguva ndichingofunga mari chete saka panachozviona ndatoti ah unoona kuti ramari kana zvinhu zvikurasa zvimwe zvinhu otonyatona kuti ka zvinhu zvekuti choda kungogadzirwa slightly chichi mawhite goods mawashing machine mastove machii zvochingoraswa munhu angonasashandi otorasa havana nguva yekuti aiwa hatichigadzire ichichi hakuna nguva yakadaro so guys hatishandisei youtube ngatiitei mari and eh, like eh, i told you hauiti mari nekuti waane mafollowers akawanda no unoita mari nekuti waane kumaconnections waane community wane vanhu vari kusimbisawo vauri kusimbisawo muchingodaro muchingodaro muchichinjana so guys kana uchikwanisa kuti uite eh, something neumwe kana kuti ungoonesa umwe munhu waunenge wangosangana naye motopedzisa makutoonesana makutoita something ka haa ngatiite izvozvo guys ngatiite mari 2026 unoyo kwayo ngationesanei kuti toita mari sei guys payoutube ipapa totoita mari tikatoona tikatochinja upenyu e, nezvinhu zvimwe zvaita ichingofunga kuti hazviiti but not necessary kuti waane mamillions of followers wainda viral no no ivawo vashoma shoma vanenge vautevera vakangonzwisisa nyaya yako yauri kutaura you never know unogona kubva watosera watodi watopinda machena so guys ngatirambei tichingoshingisana tichingodaro e, usaneta usa ukaona mafollowers ukaenda mavhizi ako ari mashoma ngaasakunetesa izvozvo ramba uchingoshinga ungochi kukanda content chete one day pane zvauchataura zvichafadza umwe kana zvichashandira upenyu hweumwe munhu then umwe munhu abva sheya neumwe umwe usheya neumwe then ubva watofoneka wanzi uya kuno ndibatsire nechakati nechakati like ipapa ndotokubva kuti ndatowana basa andatoenda ndikatonotakura zvinhu ndikatonozvirasa uku andika and also guys paunonorasa zvinhu make sure kuti mota yako yarunorasa nayo waregista ikoko because ukasaregista unoona ticket rateyora kumba kuti ah wanga uchiitei pano usina kuregista so zvinhu zvekuti unofanira kuziva kuti chii uh, waregister every time paunoenda unorasa marara so guys thank you so much for your support kana usingandizivi uchichangongondonawa nhasi ndinonzi israel and this is my uh, blog randangotanga ndingoshayawo maexperience andechingosangana nawo mupenyu ndakatena 40 gore rapfuura rinoenda topinda 41 so ndiri a 40 year old blogger so vana vangona kutoseka but ndiri kutonakigwa hangu nditoita izvo zvatiri kuita thank you so much guys see you in the next video